Chiarenge esaa ng'ina eya botuko, ekero ekonyora twakorire koragera, bono eki totimogete egari ya enyomba eri yaito, na mama nere narenge ase eroom yaye, alafu na omomura oyo osirete noo arenge ere okonyorwa onyure amarwa atindete, bono agachia takonyara goika mwabo, agachia tiga aratimoka ake. Bono ekero twarenge jikoni, mama ere akabwata agasieka emerango yonsi pi, a- agasoa erumu ma agasieka, alafu buna tore jikoni, embo chimbori chiaito nchire oro chikorara iga abweru, alafu emanwa ekamanya kobuga buna eria yesikananire. Nkabwata ngasoka, ngatuma korwa borere ngacha korigereria ngikianyire. Ngacha nkanyora erairo ense ego- ekwana, nkamanya goteba mami ng'a embori yago yeng'entire. Buna aigwete igo, akaminyoka, agacha iga iga kore doka abwo omorango noro oro ogotamboka gocha jikoni, akabwata akaigora, agasoa ga jikoni, agekumba korigereria embori ngikianyire. Riria buna ekumbete iga, akonya korigereria embori. Omorango oyo, omorango oyo asokerete, abanto bakarwa korwa rogoro babegete chimasiki betubete, kera ase babwate emioro, na ebesire, na emeywo, bakabwata bagatuma bagasoa go chinyomba, bagasieka korwa ime, bagatotiga isiko, bono inche nkabo tokabwata togatuma gochia maate, mosike ominto agatenena inse abwo, togatuma gochia maate mama ere aga agatenena iga abwo ekorido, lakini gocha jikoni ake igo, tokang'ea gokora. Twatee ebibaga ebio bare, bono erio buna togaseene konya kora, chidageka nke igo bakabwata bagasoka, bakaigora omorango oyo oyo oyo basoerete, babwate ekeboko, nkaigwa ng'a gose na omonto baka lakini tindamanya ng'a ba bagete gose mbageti onde, naigweti ekeboko gekorera, ekero nateneniwe mama tari konya gokora. Alafu buna buna abanto buna baigora omorango bakaminyoka. Omosike omonto atenenie ase iga bakamosuguma akagwa chimaate iga agochia rigena erio iga iga iga, bakabwata bakaminyoka gochia egesima maate, nario erio abanto bachete ekero twakorete abanto bagacha abande.
Chiarenge saa ime chia botuko, konya twachire korara mo- ara- mama bakonyosia ekira, alafu ekero twachete korara tweng'ina korigereria esimi.

Alafu nario erio abanto abwo babwate mama airaneretie omorango oyo akamenya gosoa gochia nyomba, bakabwata bagatuoma oborango bagasoa nyomba bagasieka korwa. Inche nkaminyoka gochia rogoro nkang'ea korangeria baba nkakora omonto oyo. Ng'ang'a abanto abwo narumia oyio baminyoke gochia magateba, bono mama agasoa nyomba tibamenyete gose ba- bamoitire ere akagete na ekerogo igoro are, kumbe bamwagete emioro akagwa chinyanga. Ekero chiagete esano ne na nusu iga, nario abasikari bachete bagacha koyia omobere, bakabwata bakanywa boyia oboronge. Ase amarieta anche aria chiango enye, omwana oyo iga anga buna nere omwana one, omwana omorwa omorwa ominto oyo oyo iga iga ase toteneine. Bono, ere toigete chinsang'e isano emo, omwana okondangeria na yaya nakerwa esimi, Aroni okore ki? oritoranigwe okenyakanyerigwe igoro iga iga mo mo onyambe iga oye satellite. Bono rende tokorora oye nkoboka, tokoraganye togoteba naye yaya tokoragenda tiga kera nde abande abanto bande iga iga chisimi. Nainche nkagenderera gotura abana bande, ncha togachi gocha tokarigereria tokanyora na kweri amaene. Momura oyio akenyire ase enchera enkong'u, toichanete mpaka bono ase ekenyoro eke. Tokumeti na mbanto ki aba bagoita omonto kinyama? Ome ebigoti mbiire. Iga abamoitete baka- bakamorenda. Bono tokumeti ase ekenyoro bono tokumeti na inki kegendererete, naro twatakane eserekari esoanane naende ekore obotukia obokong'u Na intwe tore ang'e nao tore na lasima, na intwe tokore obotuki tobwate sia eserekari. Inche timbwati amang'e. Inche ase amarieta amerani, korwa ase ekenyoru kia Irianyi, na bayaigete chinsa chia saa saba iga, tokirete iga tokaigwa ng'a Aroni oitire iga iga. Bono intwe nabo twaminyogete tokanyora Aroni aitire, lakini gento kemo monto omoito tintomorochi, bono nabo twasugu twasugurigete obotuko obogima mpaka Aroni akagenda mpaka akairwa rioma polisi, akaretwa abasigari abwo rioma polisi station bagacha bakamobogoria bakamoira bakamoraka maarani mochari. Bono gaki etware gosaba iga, intwe ntomaeti buna aitire, naende ntomanyeti, egento ekenene ebagete ang'ana amarwa anywete, etware gotaka eserekari ya esoanani erore maruki anywete nabo bamoitete kai barwete, gose na abagorire ntokomanya. Rakini motobwati se tonyore obo oboene bwa Aroni, igo twasirie egari ekobogoria abanto gose nyagitari, ekero arwarire, gaki komoranche ekonyoro otokonye, tonyore oboene bwa Aroni, Aroni nere ogotokonya.
Ase amarieta amatakerwa bayienda. Nigo chiarenge chinsa isano na enusu, togaakerwa esimi ng'a amang'ana akorekanire mwanyambogo Haruni okwereire ororo, okenyakenyirwe. Korende gaki abachete komokenya ntobamanyeti, na intwe twabete nobwoba obonene ase ekenyoro eke korwa mambia igo nonye ne chinda chiaito igo chigotoroma. Ntobwati oboremu, nigo tosinyire aba tokoenda ebiasara isiko isiko. Gai togocha goetera, toche goika nyomba. Bono ngoitwe tore muna chingoko, gaki eserekari moranche tokonye obogima obo bwatobereire obokong'u iga airiani. Inche Juvenalisi akore araka korwa ekenyoro ki'erianyi buna omotureti. Aiga bono iga egesangi kiabete iga iga ase ekenyoro eke kia Erianyi, naende eye Erianyi ee. Chiarenge chinsaa isano na emo chia botuko, ekero yachi- yaigete omwana bw'endugu achete kondangeria anko anko, inchuo gocha omongwana ondo oituruma into oyo okorokwa Aaron. Ekero nachiete kominyoka gocha togocha nere nkaenda nkarangeria endugu yane nero ore ekorokwa Dominic Ooga nere community are na inche nomo ne chairman ya community na abande mbaroo togacha eki togocha tokanyora eki togosoa nyomba omongwana oyo Aaron etwanyorete are nse akire emioro emenge tokaondoka togakumia lakini bono rende egento twakorete ntwagete ntwagerete aba aba aba chief ne sub chief chisimi. Bakaruora bacha ense ya chisabu chiibu ne chichifu, bagaakera polisi egeka getari egetambe mono, bagaika bagacha bakaimokia omobere bakaira. Igo egento ekio ase bono iga nkebwate omoondoko gose ogosutuka okonene, ekiagera ase ekenyoro eke iga kia Irianyi ntwanya korora gento kabiri eke. Igo bono iga nchi buna inche bono buna omotureti gose na omo omonyakenyoro na community policing. ntobe macho, naende tonyare koba tokoma toko toko make sure ng'a kende gionsi gekoba iga iga, ngekonyara gokorekana ekiage ekiagera naintwe ntotware omokia omonene bw'okosuia amang'ana buna ayio. Ase amang'ana ase ensemo ende abasabi chifu. Mbatebete ng'a community policing enyare koba macho naende enyare gokora egasi eisaine esirikiane na police ya rioma. Igo ase ayio egento eke nkebwate ogochituka okonene naende ntogani gokarora eria kabere ekiagera nigo gekoirania nore namagenderero maega ayane nabang'ani igo muna egisegi kiabete. Ase mpaka bono iga korwa maragoba buna omobere orusetigwe iga iga ase enyomba eye iga iga ase omobere o ase ase aiteretwe oyo nyagosira, abasikari buna bachete bakaira omobere, naende bairanire naba naba CID gose DCI, bachire ogochungusa buna bono mpaka bono iga monto tarabwatwa, mbanyora binto binde baira, bachie gochungusa goetera goetera ase ase chisimi gose binto binde, rigere bambae gose mbanyore omokagerwa.

Ekero naro ng'a abang'ina more gokwana, inwe more korigigiana ekiagera inwe mokobogoria abana emechie kianda, mokamoibora, mwamate gokwana mokumera egento ekero mokere emichi neigwete ase ira, burasi na ekenyoro neigwete ase ira, egento eke bwaterwa buya. Toma enki kegendererete naende ng'aki yachete koba, aru nigo ekoba iga nabo ebikuro bikoba, aru nigo takonya are gwakuna are mara, mbuya kobua okenye egeminyo eria na abanto bara, na omochie ore moino are, ere omochie onde rogoro aa. Igo abanto bare gokura mbare gokonya Aroni na ake, abanto bagotamia, ekomporani keyio babwate, oremere naende kebe eke naende okeirwe ore nonya mara mara ikomi. Egento kiairenge giatogetie kia omomura ogoitwa ekiagera nomomura, na naye ogokwana tari momura ogoaka monto gose ogochera omonto, na ogokwana kwaye egento ekiya togeageti. Ekerambe otiga kora mono. Ase amarita nkore Cornelio Njung'a, ememba ya Community Falls. Chiarenge saa sita na daika- na nusu iga, ekero naakerete na oyomo oito na togatebania bono togotira, tokanyora tigari ya polisi eche torore naki. Amang'ana aria twayia tokanyora akenyanire enchera eng'ao, tari mwanyabanto yaani akenyire enchera gete ogokagana nomosiigo ore gokenya. igo obwoba bwa tobwate nonye intwe, tokarora nonye na omu o- o- obonyama bwachire ekenyoro eke totanye korora, togakumina embura etare gotwa, bono naende chisake chinde tokarenge rioka ase aya atorange nomopaka obogere, nabo bare gokuura korora ebi- ebikuuru biare koenda gochia bogere maate. igo tware kobeka na abanainchi, serikari yoka tekonyara abanainchi bata batabwate siti eke eserekari. Intwe kominto intwe tweka ntokonyara abanainchi aba batabwa batatobwege batobwe nkaneti batato batoungo mokono. Na eki nakio egento bono bwa bwabeire ekenyoro eke ekiagera omonto ogocha mpaka nyomba. mpaka oitirwe okure, i- ibarakonyora enchera enki baragokorere. Igo bono nare gosikania eserekari bagende tuchungusi, na intwe tweeee buna aba community na wananchi be ekenyoro ekia Irianyi, togendererete na intwe uchungusi yaito, lakini ekemaene getokina, ngikiagerete mpaka agacha goitwa. echansi nyinki, ekiagera etagachia goitwa ekiagera omonto agoitwa bosa. Eki naki nare gokora rende eserekari tobwati ase na ekere eke, intwe ntitwanye korora binto buna ebi, usalama ebe ekiagera. Igwa, igwa ogoichana na ogokumia, obwoba, na obokendu nigo bobwatete ase ekenyoro eke iga aaaa, botuko gati ebibago bietubete, ebibago bietubete chimasiki, na babwate ebiogo ebitindii nigo baigete ase enka eye iga morigereretie iiiii. Abwo bakanyora omosa oy'omorega abwo, abwo nigo bamogweteranete, bakamokenya buna omonto agokenya eng'ombe. Abana baye bonsi emeyio b'omong'ina oyio nigo baichoretwe nobwoba, abanyakenyoro nigo bare nobwoba goika abana babo bakoenda chisukuru boboire naki bakogenda, Korende bono buna ngochia ase embeo nigo basabire serikari, abagambi, community policing, na abanto bonsi babe riboa erimo eri batuke chinguru chi'egutu ne chinyang'agu, eri bamanye ng'ai amachinchani aya arwete naboigo na gokora ekebi eke iga. Bonsi nigo batebanire na community policing tibari korara Bono nigo basabire ng'a kera omonto tiga atuke egento eke iga, naende ekemonya nigo egoteeba abanto aba nigo batamete gochia ase egesaku kende kere embarabare, bono nigo bakumete ebimonto ki oyokorete egento eke iga, ng'a neye iga amaiso abo nigo arigeretie eserikari, eria ekore obotuki bwa ime goika baikerere abanto aba bakorete ekeebe eke iga. Nigo bastebirie ng'a oyo iga nigo arenge omonto omuya, naende nigo arenge buna egari, ekero omonto arwarire, nere bakorangeria, Omobori omonto oyo ina komoira sibitari. Ekiramba onde kiarure ase obotuki bwaye kia rigena eye ri'omochie Nyasae yachiire namagoro aye abere.